Hoyo, hello Salman and Legion, welcome along to Gear Up. I am Shelf Zimon. Thank you so much uh, for tuning in. And today we are talking about 10 uh, factors that affect your fuel efficiency. Kana uchinge une mota yako, uchidriver mota yako, pane zvimwe zvinhu zvatinoita pakudriver zvinogona kuzoita kuti iwewe ka uzenge fuel yako yawajaira kuti inokusvitsa mutown izenge yakutadza kusvika mutown fuel yako yawajaira kuti inokusvitsa kwamutare inozenge yakutadza mota yako izenge yakudya fuel yakawanda kupfuura inofanira kunge ichiitika unongoneka 1.5 liter kako ushandisa ah, but chii chikumboyatsoitika kuti mota yangu inge ichirwa fuel so nhasi ndave nethose 10 tips and tip number one aggressive driving you know there's what we call aggressive driving techiti taichitaura nyaya dzekuti mutsikiro wako mutsikiro wako wemafuta you know vanhu vakawanda what, what, what they do is they because vanenge vaida kusevha mari vanogona kutenga kafuel saver ka 1.2 liter ka 0.9 liter but uchida mota inomhanya so zvazvinopesa zvakuita iwe mota ukaitsika flat foot hairambe kuenda inosimuka ichienda but what does it mean in terms of fuel, um, uh, fuel mileage yako yaunozinga wakuwana inodzokawo ino bijana pakuti iwewe youare driving aggressively so when you drive make sure kuti hautsike mota yako kunge munhu ari kufa nhasi hautsike mota yako kunge uri kumhanyisa mbavha you know you need to drive uchimeka sure kuti mutsikiro wako wemafuta you know rapid acceleration always always always haina any there are no two ways about it even in a race car rapid acceleration inoreducer gas mileage inoreducer uh, mileage yaunowana from fuel yako yaunenge waisa mumota and then point number two excessive idling ona ukasiya mota yako ichiidla for too long of course when you uh, paunomutsa mota yako kuseni i don't know who taught uh, zimbabweans this kuti when you paunomuka kuseni ukabadza mota yako unofanira kumboisiya ichiidla of course zvinoshanda pakuti unongoda kuti you know, macomponents ma, ma emuengine atanga ahita but there's, uh, there's another way aunogona kuzviita you know unamutsa mota yako there's no, need, there's no specific, specific need yekuti uise chidler for long kana uchiisa chidler iriyo uh, no, ino concept yaunofara ino concept yaukabeliever its okay but don't leave it idling for too long but another way yekunzvenga yeku kuti umbosiya mota yako ichiidla uchingomutsa mota yako unotanga kutofamba nayo but kana watanga kufamba nayo haufani kuitsikisa you need to be gentle because macomponents emuinjini anga asati ahita so if you drive it gently uh, kusvika yasvika patemperature chaiyo chaiyo then it start driving your normal driving zvinogona kubatsira pane kuti usiye mota yako ichiidle and also tine paya patinosvika patinee tine mabhururu edu dai nei nei nei wosiya mota ichiidla just because mota haisi kufamba does not mean kuti haisi kudya fuel as long as the engine is running unorerwa fuel so don't uh, leave your car idling for excessive uh, periods of time and then uh, point number three driving at high speed fuel e, e, economy inodzikira sharply kana uchinge uchidriver at high speed you know ukapfuura 100 kilometers per hour ukapfuura speed 100 mota yako inotanga kudya fuel kupfuura paunenge uchifambira 800 800 Tatanga kurovawo 120, 140, 180 ziva kuti uh, ino fuel mileage yako yakutodzikira so make sure uh, that uh, eh, kana uchidriva mota yako there's no need to hari zvekubva waroda kurova 140 maroad edu mazhinji muzimbabwe 100 kilometers per hour is ino unenge uchimhanya chaizvo zvekuti there's no need yekuti unge uchipfuura 100 kilometers per hour so make sure kuti mota yako you stay within no maspeed limits because maspeed limits mazhinji aya mashoma maspeed limits aunowana especially when youare driving locally of course paunorowawo highway uh, you know in those few you know moments aunomborowawo highway its okay to do 120 150 eh, zvichingoenderana nespeed limit ye paunenge uri but generally when youare driving you know daily driving make sure that you don't um, haufanira kupfuura pa100 kilometers per hour kana uchida kusevha peturu yako I know kuti kune vamwe vanoti mota kana ichimhanya idya fuel yakawanda kumhanya kune kuchitaurwa is you know range 80 to 100 kilometers per hour haparowe fuel yakawanda ipapo asi ukapfuura unenge wakurerwa fuel yakawanda so zvinoreduce you know uh, fuel mileage yako and then point number four carrying excessive weight you know mota idzi kazhinji kacho you know, most of these small cars They're just meant to carry four people. But unoona mumwe munhu akatakura vanhu eight mufour seater, you know, unowanikwa uchiroerwa fuel. Why? Because engine inenge yaremerwa, you know, engine inenge yakufanira kunge ichidhonza kupfuura mudhonzero yaifanira kunge ichiita normally. So zvinoita kuti mota yako irowe fuel. Unoona Honda Fit unoiona yakaiswa vanhu eight. Of course, hairambe kutakura vanhu eight. asi pane zvimwe zvaunosangana nazvo besides kutakura kutakura you know, excessive weight besides kudzikisa fuel mileage yako zvinotokonzesa even way and tie iri unnecessary suspension yako haigare e, mataya ako haagare you know, engine yacho inenge ichistrainwa zvokuti zvinotodzikisa even you know, e, life span yeengine yako so make sure that you don't carry excessive weight unnecessarily especially but unoona kuti zvinoita kunge kudada e, uchibva pa, pa family gathering muri two mumota menyu kana muri three you know uchinzi hava but unai mota isati yazara inini netimu yangu tine mutemo watinawo wekuti mota haitakure vanhu vanopfuura four kana vakutopfuura four takutorasisana mota especially these small cars you know if a car is a five seater carry four people if, if a car is an eight seater carry seven people usagare mota yako yakazara zvekusvika pekupedzisira zvinoreducer fuel mileage zvinoreducer lifespan yemota yako and then point number five under inflated tires ukafamba nemataya asina mweya wakakwana zvinoita kuti mota yako idye more fuel uyezve zvinouraya mataya ako besides kudya kudyiwa kwefuel zvinouraya matayi ako so make sure that kana matayi ako achida 300 uh, in, uh, in, in, in terms of pressure measurement make sure kuti matayi ako ane the required uh, pressure inodiwa matayi ako ikadzikira unosangana nematambudziko ikakwira too much zvinodzikisa futi life span yemataya yako so make sure that eh, mataya yako anogara ari uh, you know, aine pressure inodiwa aine pressure iri recommended so that hauzenge uchishandisa fuel yakawandisa hauzenge uchiuraya matai acho and then moving on to number six neglecting uh, maintenance ino mota yako maybe pawakaitenga iyoyo yaida ino let's say for example yaida 5 liters kuti ubve ubve pamba pako kupinda maybe kusvika pabasa pako but then ukasaiservisa mota yako unogona kuona kuti painenge yaoverdue for service unotanga kuona kuti ha paimboshanda 5 liters pakushanda 8 liters paimboshanda 8 liters pakushanda 10 liters so you need to make sure that eh, haupfure service maintain maintain maintain your car because any thing chinenge chaoverdue especially in terms of service let's say maplug ako adhakwa zvinoita kuti uroirwe ah, fuel yakawanda eh, eh, air filter kana isina kuchinjwa zvinoita kuti uh, mota yako idye fuel yakawanda so make sure that um, service tinogara tichiobserver our service due dates dzatai tatiwana namakanika vedu so that hauzenge uchisangana nematambudziko ekuti unoshamisika kuti 1.2 liter indava yakudya uh, kunge 2.5 liter inyaya dzeservice dzimwe nguva and then moving on to number to number seven you know using zvimaroof reki pane zvinonzi zviri kungoiswa nevanhu pamoto unoona munhu akaisa chinonzi chisunroof chenhema so chinenge chakaiswa chinongogara chakaita kunge chakavhurika nekuti nekuchinaya unongo chingotange munhu akavhura sunroof some of those things are unnecessary you know there's something that we, that, that we add uh, pamota uh, dzedu in the name of pimping our cars zvinoreducer you know iro mairo dynamics emota mota mugadzirwa inenge yakaitwa ukaona vachikuti iwe mota iyi inodya let's say for example 100 uh, pa 100 kilometers inodya 10 liters it is because of zvinhu zvese considered engine capacity nemaaerodynamics emota so ukazinge waisa chikeriya chimwe chekuti honda fit inenge yakuita kunge bhazi avm unosangana nezvinosanganikwa nazvo nevanhu vanodaro so make sure that when we pimp our cars we keep in mind that these cars are meant to be you know, maerodynamics emota can be affected by zvimwe zvinhu zvatinonamira pamota dzedu zvatinoedha pamota pedu in the name of pimping so make sure when youare pimping you consider kuti zvinhu zvandikuisa hazvizoaffecte mairo dynamics here because i believe kuti chikeria hachisi more important than kunzi unge uchiroerwa nefuel yako so make sure kuti you consider that yeah, and it's unfortunate kuti some of the people that pimp our cars that we give our cars to pimp vanenge vasingatozvizive iwe ungada kuita sei ungada kutora mari so make sure that you consider all those things and then number eight vamana ngatishandisei google maps i know kuti vanhu vakawanda hasati vapinda muchikamu chekushandisa google maps let's use google maps what does google maps do google maps inotibatsira kuita effective route planning maybe panhu pakuda kuendayo the other ways vanogona kushandisa dziri padhuze besides kuve dziri padhuze inokuratidza futi traffic you know yekuti unokuenda neroad uchisangana netraffic yakawanda so if you, if you utilize no technology to plan our routes effectively unongowanika usingarasikirwe nefuel unowanika usingarohwe fuel mahara so make sure kuti when we plan our routes ah, dzatinofamba uh, nadzo we you know, toshandisa technology that we know kuti no this route is maybe 10 minutes slower or this route is maybe an hour slower unoona kukuvara uri mumutraffic iwe uchingoti no download yandajaira let us eh, um, utilize technology so that hatizenge taku no takutora the long away kuti tisvike kunzvimbo dzatinofanira kusvika and then number 9 overuse of air conditioner no aircon inongonakidza kuchipisa uchirohwa nekamhepo uchiita sei sei sei sei but no excess, if excessively using uh, aircon yako zvinoita kuti no uh, fuel mileage yako idzikire especially pama small engines eh, ma bigger engines have a better way of you know handling nyaya dzeaircon but ma smaller engines kazhinji kacho aircon inotoaffecta you know inonzi fuel mileage yaunowana uh, kana uchinge uchiishandisa especially pama small engine so make sure kuti keep it in mind kana muchinge muchifamba nemota dzenyu muchida kubhilivisa kuti zvimokoto yenyu nei nei nei muchishandisa aircon make sure kuti you consider kuti don't excessively use aircon kuvhura mawindow dzimwe nguva kutori nani than kuti iwewe woti hanzi ini ndinangorowa aircon nepangu pari very unnecessary and then last but not least using the wrong motor oil you know ukashandisa oil isiriyo mumota mako zvinogona kuaffecta not only engine dzimwe unoona kuisa oil isiriyo engine yako yoramba ichirana asi yotanga kurova fuel so make sure kuti you know the exact uh, fuel oil inodiwa mota mako make sure kuti usatotoenda kuna makanika some of this in, some of this information is there online you google you look around mota yako inopinda oil yipi then wotariswa kuti ikusona makanika yacho ndiyo here pane zvimwe zvongonyepera namakanika kuti aiwa inoitai some of these and kana chichitaura some of these mechanics know nothing about cars they're just people who know how to, how to, uh, to unscrew bolts and screw them back on iwe wakutofunga kuti no ndina makanika anoziva so make sure kuti unogooglawo wega maplug anombopinda pamota pangu chaiwo chaiwo anodiwa ndeapi ari recommended pamwe ive makanika anenge achitengesawo maspare parts oona kuti haana exactly anodiwa obva angokupa aripo ino unogona kuzonga wakusangana nematambudziko ekuti mota yako inotanga kuroera fuel and zvinoreducer futi life span yemota yako i am sharing zim and this is gear up and nhasi tanchikupai matips on zvinhu zvinogona kureducer